ukoll. Grazzi. Grazzi. Ħa mmorru niltaqgħu ma' mistieden ieħor illi għandna, kif għadtilkom għandna lil Kane Said li għad magħna sabiex miegħu ħa nibdew jew ċoe ħa nkomplu fejn ħallejna is-sena li għaddiet il għaliex Kane ukoll huwa regolari magħna fil-programm u ħa nagħmlu qisu reżumé ta' xi fisser meta ngħidu logħob responsabbli mbagħad nifukaw fuq dak li għandu xi jgħidilna Kane illum. Kane li huwa Il-Manager għall-Komunikazzjoni, Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kif aħna kejn? Insellimlek, Angela, s-sena t-tajba. L-istess, nawgura lilek u nirreċiproka. U lit-tim kollu, speċjalment it-telespettaturi li jkun qegħdin isegwuna. Ekku, jiena l-istess nawgura lilek em, sena mimlija sodisfazzjoni intom jekk inħarsu lura kelkom sena impenjattiva Ekku. ħafna s-sena li għaddiet bil-kampanja li bdiet qisu fl-ewwel kwart tas-sena u bqajtu għaddejjin sal-aħħar tas-sena għaddejjin. Hekk hu, proprjament fadlilna l-aħħar tarġa tista' tgħid sa l-aħħar ta' dan ix-xahar fejn se nkunu issa qegħdin nippreżentaw ir-rapport ta' wara l-kampanja biex naraw biex naraw l-impatt tal-kampanja per se fuq il-pubbliku hemm barra. Għandek ħiel tal-feedback anki tal-kampanja, Kej? Ara, mill-medji soċjali rajna qabża, jiġifieri l-impatt fuq il-dinja online Hemm kien. Hemm inti tkun tittara n-numri quddiem għajnejk, ġifier kurżità tat-tim hemm qiegħda issa issa naraw dan ir-rapport se jsarra. Għalkemm irridu ngħidu li l-fondazzjoni dejjem kienet hemm, jiġifieri l-fondazzjoni kienet preżenti dejjem u naturalment issa illi forsi b'din il-kampanja peress li intom dħaltu f'kull dar, F'Malta u Għawdex forsi dak li jkun sar iżjed konxju tal-ħidma tagħkom. Hekk hu, l-għan tagħna dak kien, jiġifieri li l-ewwel ħaġa nagħrfu lin-nies hemm barra x'jiġifieri gaming, x'jiġifieri gambling, x'jiġifieri logħob responsabbli, kif għandek tkun responsabbli fl-attività tal-logħob tal-azzard. Imma mhux biss, ridna wkoll naslu sal-bibien tan-nies u ngħidulhom aħna x'servizz inoffru, x'servizzi ta' sapport noffru. Il-1777, il-linja ta' sapport nazzjonali u kif ukoll il-chatline li persuna jew inkella mhux l-ivvizzjat biss imma anke l-persuni tal-madwar jistgħu jikkuntattjawna, jidħlu fil-websajt tagħna www.rgf.org.mt u jaċċessaw għall-faċilità ta' chatline. Din l-informazzjoni ngħatat kollha fil-kampanja u ngħatat bis-sħiħ. Nirringrazzja lill-ambaxxaturi kollha, fosthom inti wkoll, Angela. Kien ta' pjaċir għalija li nkun parti minn din il-kampanja. Hekk hu, hekk hu. U issa ninsabu ħerqanin biex naraw l-impatt, il-feedback tan-nies hemm barra. Mela, għadhom kemm għaddew il-festi U aħna nafu illi l-festi jġibu magħhom anki ftit ħin iżjed liberu, forsi dak li jkun ikun iżjed rilassat, iżjed laxk. Kif tħarsu anki lejn dak li ġara fil-festi? U x'kien x'kien forsi anki t-telespettaturi tagħna, l-kuntatt tat-telespettaturi tagħna mal-Fondazzjoni? Ara, illum il-ġurnata bl-avvanzi fit-teknoloġija, ma tistax tgħid li kien hemm żieda fi żmien il-festi jew ma kienx hemm żieda fi żmien il-festi. Illum il-ġurnata b'sempliċi apparat teknoloġiku tista' tilgħab logħob tal-azzard minn fejn trid u fi x'ħin trid. Allura il-tentazzjonijiet, it-tendenzi jibqgħu hemmhekk sena sħiħa. Importanti kif dejjem ngħid li meta persuna tattwa l-attività tal-logħob tal-azzard, tattwa taħt kontroll, tattwa b'responsabilità, x'jiġifieri taħt kontroll, iżżomm mal-budget finanzjarju u żżomm ukoll mal-ħin li hija tirriserva għal dik l-attività. Kif tibda taqbeż, tibda tillaxka daqsxejn minn dawk il-kontrolli, hemmhekk jista' jagħti l-każ li jibdew il-problemi u l-problemi jwasslu għal diversi riperkussjonijiet imbagħad. Ekku, ekku. Naturalment waqt il-logħob tal-azzard issib issib faxex ta' nies li jkunu qegħdin għax għandek min forsi jgħidlek jiena kemm kemm nittanta daqsxejn xortija imma għandek oħrajn li jispiċċaw f'riskju. Min huma dawn il-persuni? Hekk hu. Ara, għandek il-każijiet dejjem ivarjaw, għandek persuni li jibdew jilagħbu u jkollhom rebħa tajba, rebħa massiċċa mill-ewwel. U sfortunatament ikomplu jilagħbu għaliex jgħidu u le ħa nerġa' nerbaħ, ħa nerġa' nerbaħ. U jiena naħseb dak li jinstiga proprju lill-persuna ladarba tmiss jew ittiehem Ix-xorti biex ngħidu hekk, tgħidlek issa l għad qed tidħaq li. Hekk hu, l-aspettazzjonijiet sfortunatament ikunu fażulli u persuna tispiċċa tiġi darha mal-ħajt mil-lat finanzjarju. Barra minn hekk għandek persuni oħrajn li eh, ma jżommux mal-kontrolli la jkun hemm monitoraġġ tar-rebħ u tat-telf, jiġifieri jibdew jillaxkaw, nista' ngħid li jibdew jilagħbu taħt kontroll tama u iva llum nilgħab ten euro oħra, llum nilgħab fifty euro oħra. U sfortunatament on a daily routine jaqgħu wkoll għal problematiċi. X'jistgħu jkunu s-sinjali anki ta' dawn il-persuni għax inti għandek sinjali fiżiċi illi naturalment persuna tkun għaddejja minnhom speċjalment meta taqa' f'logħob eċċessiv. Hekk hu, ara meta speċjalment ikollok long hours ta' iGaming li huwa logħob tal-azzard online, hemmhekk ikollok uġigħ ta' ras, Angela, hemmhekk ikollok għajnejn ħomor, hemmhekk ikollok nuqqas ta' rqad. Imma mhux biss, l-ansjetà, l-ansjetà żejda għall-rebħa li sfortunatament qatt ma tasal, jista' wkoll imardek. Mela, hekk hu. Jista' jkun ukoll idaħħlek f'rutini mhux sani ta' ikel, li inti tibda tirrikorri għal ħafna junk food, pereżempju, jew saħansitra ma tiekol xejn, tant tkun anzjuż jew anzjuża għal dik ir-rebħa li xi darba tasal, li tispiċċa ma tikolx. Hemmhekk dawk huma kollha ehm, sinjali fiżiċi ehm, li persuna tibda tibda turi. U ħna qed insemmu l-persuna kejn. Inti għandek il-maħbubin ta' dawn in-nies, għandek il-persuni illi forsi jiddependu anki minn dak il-budget illi kun qed jaħli fil-lob il-persuna vvizzjata. Ekku, ehm, nista' ngħid li barra l-vvizzjat il-persuna tal-madwar huma l-aktar. Ah. li jbatu, ekku, ekku, u l-Fondazzjoni tirrikonoxxi dak il-fatt u tipprovdi s-sapport tagħha mhux biss lill-ivvizzjat imma anke lill-persuni tal-madwar. L-unika ħaġa li l-Fondazzjoni tixtieq tirrimarka li għalxejn persuna tal-madwar iċċempel għas-sapport meta l-ivvizzjat ma jirrikonoxxix li l-ewwel ħaġa li hemm problema. u t-tieni ħaġa li għandu bżonn is-sapport. Allura importanti nikkomunikaw, importanti li l-ivvizzjat jirrikonoxxi li għandu problema, jitkellem ma' ta' madwaru u iva għaliex le, flimkien mal-persuni tal-madwar ifittex is-sapport. Ekku, ekku. Naturalment bħalissa qed jarawna ħafna telespettaturi tagħna u nixtieq inħalli f'idejk biex tkun tista' tgħaddi anki messaġġ lill-telespettaturi tagħna b'mod partikolari lil min hu vvizzjat. Iva, hija hija realtà, hija realtà li ta' min il-pubbliku hemm barra jixtar sew ikun jaf id-definizzjonijiet ta' din id-dinja virtwali li qegħdin ngħixu fiha wkoll u nżommu l-kontroll. Issa, jekk il-persuna llum għada pidada tillaxka, ma tibqax iżżomm kontroll u tibda tidħol f'problematiċi, trid tagħmel kuraġġ magħha nnifisha mhux biss għall-ġid tagħha per se, imma kif qed nitkellmu għall-persuni tal-madwar. Allura iċċempel, ma tiddejjaq xejn, il-kunfidenzjalità hija assoluta, fuq il-linja ta' sapport tagħna wieħed seba' seba' seba', aġenti mħarrġa, sena sħiħa, jekk, kif dejjem ngħid, il-persuna tistħi, Is-semma leħinha tista' tikkuntattjana permezz taċ-chatline fuq www.rgf.org.mt. U aħna ngħidu illi dawn il-persuni illi jagħmlu l-ewwel pass ikunu diġà qegħdin bdew it-triq tal-fejqan. Hekk hu, hekk hu, id-dawl fl-aħħar tal-mina qiegħed hemm. Mhix xi ħaġa faċli, inkun giddieb Angela jekk ngħid Il-perkors huwa faċli imma it's worth it mhux biss għall-persuna imma speċjalment għall-maħbubin tagħha jew tiegħu. Mela qed nitkellmu dwar il-problemi, però jien xtaqt nistaqsi għaliex hu importanti l-kunċett ta' logħob responsabbli għax aħna mhux qed ngħidu ma nilgħabux, però nilagħbu b'responsabilità. Hekk hu. Il-kunċett huwa validu għaliex? Għaliex ma nistgħux naqtgħu l-għajn u ngħidu li l-gambling, il-logħob tal-azzard kollu, l-iGaming, huwa ħażin u nitfgħu din id-dinja virtwali taħt dell ikrah. Allura l-persuna għandha jekk id-delizzju tagħha huwa l-logħob tal-azzard għandha tattwa l-attività imma b'responsabilità. Ħalli wara kollox Angela mhux id-delizzju tal-logħob tal-azzard biss, imma f'kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna. Verament. Għandna nkunu responsabbli, għandna nżommu kontroll, u ma naqgħux għall-estremitajiet. U dan jgħodd għal kull ħaġa li nagħmlu, jista' jkun ix-xogħol, jista' jkun l-ikel, jista' jkun ix-xorb, jista' jkun id-delizzji bħalma hu l-logħob tal-azzard. Noqogħdu daqsxejn attenti ħalli jkollna, jkollna sena tajba, Anġela. Hekk hu. Jekk Alla jrid, u jalla ma jkollniex għalfejn noqogħdu nistiednu lil Kane fil-programm tagħna jew inkella meta nistidnuh noħorġu b'riżultati li huma pożittivi f'dan il-każ. Għaliex ehm, mhux faċli kif għadt inti, mhux faċli li toħroġ minn ċertu vizzji, imma grazzi anki għalikom u għal ehm, għajnuniet illi wieħed isib, eh, żgur se jsibu s-sapport illi ehm, wieħed jekk dejjem ikollu determinazzjoni joħroġ minna. Xtaqt qabel ma nikkonkludu insemmi xi ħaġa oħra, illa lix illum hemm modi oħrajn, u rajt huwa diffiċli li tasal għalija, għax aħna nafu eh, kejn illi hemm modi oħrajn li jekk persuna tkun qed tilab tista' b'xi mod tibblokka jew inkella grazzi iva. għalikom li timblukkawha milli ehm, tmur biex, ma nafx kif se npoġġi l-kliem eżatt, imma illum jeżisti. Il-kelma hija formula ta' esklużjoni. Li tiġi eskluża, proset, grazzi. Ekku, persuna tista' tikkuntattjana, tagħmel appuntament magħna u nimlew din il-famuża formula. B'din il-formula persuna ma tkunx tista' tidħol f'lokalitajiet fejn ikun hemm il-logħob tal-azzard bħall-każinos, ħwienet tal-logħob, swali tat-tombla, eċċetera. Imma online, online xorta jkun jista' jibqa'? On, online jistgħu jkellmuna u Ukoll. u noffru s-sapport tagħna wkoll. Ukoll, iva, proset, iva, iva. proset. Mela, darb'oħra meta jerġa' jkun qiegħed magħna Kane, forsi niftħu ftit aktar Iva, anki bil-qalb dwar kollha. dan biex finalment anki t-telespettaturi tagħna jekk verament intom eh, għa- għaddejjin minn diffikultà l-ewwel nett ċemplu anki il- il-fondazzjoni il għaliex hemmhekk se jgħinukom U fuq kollox hemm modi oħrajn kif il-Fondazzjoni tista' tiggwidakom biex finalment tibdew it-triq anki għall-fejqana x'inha lija fil-verità meta tfiq u mbagħad tħossok relieved minn din il-problema li jkunu għaddejjin minnha mhux il-vizzjati biss imma anki l-maħbubin tagħhom. Nawguralek is-Sena t-Tajba u grazzi dejjem tal-fiduċja li tagħtu anki lill-programm tagħna L-Iskata.